Abram bɛn mu hyee akɔtena radio station bi na ɔpuruvu de akyɛ sɛ Bible no ɛkɔntradete ne ho. N'asɛm nyinaa ne sɛ Proverbs 10:22 no ɛse ma yɛnyɛ adwuma. Wote wiase a ma nyɛ adwuma. I mean this gross misunderstanding of the word of God. You don't understand it. Ɛna w'adwen mu no, w'adwen yɛ wo sɛ wonim nimdeɛ, wowɔ nimdeɛ ɛkyɛ Onyankopɔn asɛm. Onyankopɔn nhyira ɛna ɛma onipa ɛyɛ ɔdefoɔ, na ɔbrɛ adwuma deɛ, ɔmfa bi ɛnka ho. Abranteɛ no nkyerɛkyerɛ saa asɛm ne ho mfifire, ekura tawo de pepa ne ho, Bible akwanta de te ne ho, Bible sɛ mma nipa nyɛ adwuma, Bible no ɔka kyerɛ sɛ sɛ obi mpɛ so ɔyɛ adwuma a, ma no nidi no, ɛna Bible no bɛka kyerɛ sɛ mɛnyɛ adwuma. te na wonte asɛm a yɛka no aseɛ sɛ yɛ borɔfo no o sɛ yɛ concept no o wonte adeɛ no ase ɛna wofɔ so ho ka kyerɛ nnipa daadaa nkurɔfoɔ sɛ wote bible ase mpo ɛkyɛn yɛne a yɛkura bible no ɛna ɔmo pleɛ ɔmo pleɛ na meso ma akɔhu mɛhwɛ na mekɔ bɛɛ common sense family foɔ comments ɔmo ama de onua ɛnya agorɔ atɛm ne di ntorɔ ne nsesɛm a ɛnyɛ sɛ nka wɔn ka no ɛna wɔn ɛka asɛm a ɛɛ brɔda dɔkta tɛn nso ɛsi ama kan yɛ so ɔbɛ video yi a ntorɔ bɛn na ɛwɔ mu esan sɛ ɛyɛ wɔn nipa ne ti wɔn nso nte aseɛ sɛ abraham bɛ mu hyɛ aka asɛm ne brɔda dɔkta tɛn nso ɛsi ama ɛbɛ disprove no eti wɔn mu akɔmɛns bebree ɛbɛ wuli di bi na ahwɛ na ɔkɔ asɛm a ɛfa saa quotation no ho so ebi na yɛaprove wɔn wrong sɛ Abraham bɛmu sɛ wɔabɔn wɔnim hwee enti wopɛ sɛ woka ɛho adesua wei mu a subscribe na next episode yɛba bɛhwɛ nsɛm a Abraham bɛmu hyee so waka a ɔno ankasa wa contradict no ho aborɔfo aborɔfo meanwhile so ɔno nso yɛdi birthday wɔn sɛ ɔno ano common sense na ɔte aseɛ birthday celebration yɛ ɛhefoɔ dea ɛnyɛ aborɔfo na ɛde baeɛ a yɛyɛ ghanafoɔ yɛ bi yɛn nana no kɔyɛ history sɛ ne bɛ nimadeɛ fɛn bɛɛ di sɛ kɔsi na ɛna odi nipa bɛɛ di wúyà bɛ kan kyerɛ sɛ aborɔfo yɛ yɛ yɛ dwene nyɛ na yɛ di wɔn akyi akɔfɔ wɔn som wosɔ ɛnyɛ wɔn ayi bi na akɔfa wɔn di no enti yɛ ba yɛ bɛ to aso hwɛ announcement wei ɛsan bɛ kan. Mewɔ akwaaba ɛba Walking in the Light TV ɛso. Ad announcement a mede ama obiara ne sɛ, wo a wopɛ sɛ yɛyɛ advert bi ɛma wo like yɛpost wo advert de to YouTube anaa Facebook channel a ɛyɛ Walking in the Light TV no so no, yɛbɛyɛ ama wo na wobɛfa number no egu aseɛ no ne wo ne yɛn adi nkɔmmɔ. Sɛ yɛbɛmoa log in to Walking in the Light TV so a, ɛyɛ wɔn a wɔn bɛ log in apost video ato ne yɛ ba a bɛpɛ sɛ bɛne wiase ɛkyɛ Bible no sɛdeɛ yɛn yɛyɛ ɛma ɛɛ mo atiefoɔ no. Enti, Church of Christ ni biara anaa any church member, not Church of Christ obi obi biara a wopɛ sɛ sisi wasua Bible, wopɛ sɛ ɔne obinom wiasefoɔ ba bɛwɔ wiase anaa wɔn a wɔwɔ churches mu anaa wɔn a wɔgye di sɛ bɛdeɛ nyame biara ni hɔ na mmom bɛyi so wɔn common sense no kyɛ no woba channel yi so a yɛbɛma wode afa so Only sɛ wadi kan ne yɛn adi nkɔmmɔ na yɛahu sɛnea ebesi akɔ. Nti wobɛfa number no na yɛne wo adi saa nkɔmmɔ no. Advert o, anaasɛ Bible teachings o, sermon, preachings, ɛna afei announcements, yɛbɛtumi de afa Walking in the Light TV so ama wo. Nyankopɔn nka wo ho. Yɛbɛsan ahyia biom sɛ asɛm foforɔ ba a. Subscribe ne share sɛdeɛ yɛyɛ video no ba a wo nsa bɛka. Nyame nhyira wo. Ma wakɔ aba biom sɛ wasan abɛka yɛn ho. Afei yɛnkɔ hwɛ bible no mu. Before no yɛbɛhwɛ comments a ɔmo maeɛ ansa na yɛabɛhwɛ quotation no, asɛm a ɔɔka akyerɛ yɛn. Comments a yɛn nuanom binom maeɛ no, baako se enti ɛyɛ Avraham Bamuhyɛn no na ɛɛ contradict no ho? Anaa sɛ ɛyɛ Preacher Dan Owusu-Asiamah na ɛɛ contradict no ho? Sesei hwan na ɛɛ confuse? Comments a nipa no mae no, that means sɛ ɔɔpɛ nɔkorɛ. ɔpɛ nɔkorɛ afiri ɔmo mmienu hɔ. Meanwhile nso so wa dedicate w'adwene sɛ Abraham bɛ mu sei na ɛka nɔkorɛ. Ɔbɛyɛ dɛ ahu. Ɛntie deɛ obi ɛka na mmom hwehwɛ deɛ ɔmo ɛka no mu. W'atie na mmom hwehwɛ mu. Wei aka wei aka wei, wo nso w'atena ase na w'ahwehwɛ. Me nso nteɛ na me se ah sesei Abraham bɛ mu sei so ɔse ɛyɛ normal work. Dɔkta Dan Owusu-Asiamah se daabi, ɛyɛ sɛ obi apere akonya sika kwan bɔne so ho bere na ɔka. Nti mɛfa Bible no ne borɔfo a oyi so yi anaa asɛm a ɔka no so ma ahwehwɛ mu ma ɔnyɛ na ma odi atɛm. Is that how we learn or study Ghanafoɔ? Ei yɛde ɛbɔ no deɛ. Nti comment a wɔma yɛ no baako deɛ odi kan no no sɛ ɛyɛ hwan na ɛconfuse no ho? Meanwhile nso so wɔn hwehwɛ mu o, na obisa, ɛna ebinom bɛka sɛ ɛrebobɔ din sɛ ɛyɛ asiama, ɛnti kyerɛ sɛ wafa, wahu, ɔno ankasa wanhwehwɛ o na watie deɛ biara ka, na ɔwieɛ no ɔkaa sɛ, ɛɛ, efiri sɛ obisa sɛ efiri sɛ Church of Christ foɔ deɛ onim sɛ yɛyɛ poor, INESS, mpakyɛw sɛkye saa aborɔfo no so obenya, ɛyɛ wrong, wrong English, ɛyɛ wrong word, menim baabi kura ɔfa do, sɛ ɔpa yɛ sɛ yɛyɛ poor illness o sɛ deɛn o, sɛ yɛyɛ poor deɛn o, menim deɛ na ɔpa akyerɛ, menhuu saa aborɔfo no bi da nti ɔba nti wohwɛ a me ɔbaeɛ sɛ yɛyɛ church of christ foɔ yɛdi paul yaleɛ no akyi kyɛ sɛ paul n'adwene nyɛ na ɔaka nsɛm na ɛdi akyire sɛ ɛnyɛ saa na ɔpa akyɛ sɛ ɔnsan bra back sɛ ɔhwɛ video yi a na ɔm type saa word no bi na me mehu bi da nti sɛ me deɛ nti asɛn sɛ ɔpa yɛ yɛdi paul akyi paul akyi na yɛdi me wɔ ɛsɛ yɛ christians na ɛdi paul akyi a ne borɔfo di christians bɔne bi no no nti ɛyɛ sɛ yɛhwehwɛ mu wote asɛm a hwehwɛ mu Saa na yɛsua adeɛ. Enti comments a nipa a ɔdi kan mae no no, yɛbɛfa obi. Deɛ ɔtɔ so mmienu nso, asɛm a ɔka kyerɛɛ yɛn ne sɛ, ɛɛ ɔno asiama no ngyae dede no na ɔmbɛyɛ debate, ɔne Avraham Bamuhyɛ mbɛyɛ debate. Nɔkwasɛm, Onua Avraham Bamuhyɛ ɛne ne common sense family foɔ, your type is not brother Doctor Professor Dan Owusu Asiama. and a director of Takoradi Bible College. Ɛnyɛ mo ti pɛn de no no. Sɛ ɔse ɔretena ase ne wayɛ debate a, ɛte sɛ wakɔfa, ɔde ne ho akɔ level bi sɛ eh, yɛn a yɛyɛ nsua adeɛ ndu baabi a yɛgyina yɛn yɛne mo abɛyɛ debate. Yɛyɛ dɛ nsua adeɛ ndu baabi a o, nso sɛ mo kasa a yɛhu sɛ ɛyɛ ntorɔ bi na mo adi because wɔn abɔn. Because wɔn ma ɔno asua ɛne nɔkwasɛm ɛne no ɛɛ honhom no a ɔno gye di sɛ Kristo bi wɔ hɔ no a odi n'akyi no, deɛ wahu afam no, ɛnyɛ deɛ wɔkeka no na ɛbɛtumi de abɛdi so provu no wrong. Because nsɛm a wɔkeka no ntorɔ, meanwhile no, yɛn a yɛsua nkɔ akyiri no koraa yɛtumi disprove mu na wɔkɔpɛ deɛ ɔno asua de akɔ akyiri agye doctor ne professor mu Bible wɔ wiase nyansa mu no, adɛn na mompɛ nokore? Wo ne no ɛbɛyɛ debate, wopɛ debate ayɛ a, mo ne Church of Christ foɔ preachers no, ɔmo a afei ɔmo awie school no bi ɛnyɛ. Nti sɛ ɔɔpɛ debate afiri mu a, ɔbɛka akyerɛ wo sɛ ɔbɛma ne students no bi ɛne mo ayɛ, because onim sɛ students no bɛbiti wo, na students no bɛbiti wo a, dɛn nti a ɔno ɔyɛ director no ɔne wo bɛyɛ debate? Students abiti wo, then what about director? Haa? Akoa bi tiw ne yɛ master enti agorɔ na wɔredi, ɔne wɔn nyɛ debate because Abraham wabon, wabon na ɔne nipa a wabon akɔtena ase asua adeɛ, ɛbɛyɛ possible, yɛka nokwasɛm a wompɛ, gidigidi na apɛ no, enti atɛm ne deɛ ɛkeka ho, bi baeɛ ɔse this man is fool sɛbio, saa na ɔtypeeɛ sɛ eh, sɛbio doctor ɛyɛ fool, you see nipa. Sɛ woka nɔkorɛ na ɛwo wɔ n'akoma mu a, ne ne ho kyekye no. Kyerɛ sɛ, yɛbɔɔ, Nyankopɔn bɔɔ nipa sɛ ne sɛso no nti, sɛ woka nɔkorɛ kyerɛ no na ohu. Onhu no nti, atɛm na ɔde bɛba. Nipa korɔ a ɔyɛɛ saa no, Nyame hu mmɔbɔ, wate? Me hu wo din, mentumi mmɔ din wɔ program yi so. Onhu mmɔbɔ, ɔmfa bɔne nyinaa nkyɛ wo. Sɛ wɔte nɔkorɛ, wɔdi nipa korɔ a ɔka nɔkorɛ no atɛm. Yoo, yɛate. Sɛ ada. Christians no, so called Christians no a wɔtaa ka wɔn na wɔn ho adu wɔn atam a, ɛnyɛ Church of Christ foɔ. Yɛn adu atam. Yɛde nɔkwasɛm na ɛbɛbrɛ wo. Obi nso typee sɛ, eh, Bible sɛ wɔmmra debate no, nipa tu na ɛkaeɛ. Na deɛ ɔretwa toɔ nso ɛkaa sɛ, yɛn Church of Christ foɔ, yɛn gyae sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ ataake African Bamuhyia no. Na dɛ different churches ne ne yɛyɛ doctrine nyɛ pɛ. Na yɛn kɔ ataake baa yɛ ne wɔn doctrine no nyɛ pɛ no. Truly, yɛ deɛ yɛ ɛka nɔkorɛ nyina, deɛ ɛyɛ ntorɔ biaa ɛbɛpie no yɛ nkyekye fraefo ɛka and not on walking in the light. Yɛ ɛne deɛ, deɛ wɔ asɛm a biaa ka biaa ɛzame, ti episode four na yɛaduru mu asɛm no a mo mo keka kyerɛ Doctor Dan Owusu Asiamah no ɛho, yɛ se yɛ hwɛ sɛ deɛ mo keka no ɛyɛ nɔkorɛ a, ɛnti yɛnhwɛ quotation no sɛ ɛyɛ hwan na ati, Avraham Bamuhyie anaa Doctor Dan Owusu Asiamah na ati. Yɛbɛhwɛ quotation no, ɛnti fa wo bible na asɛm a meka yi wo so kan bi firi Bible mu. Yɛhwɛ Proverbs chapter ten verse number twenty two. Asɛm a ɔka ne sɛ, The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. San sorrow no ase. Sorrow no san aseɛ. Saa word no na yɛba bɛhwehwɛ mu. Ɔse, Nyankopɔn nhyira ɛna ɔma onipa yɛ ɔdefoɔ, in other words sikani. Na ɔbrɛ in Twi language no na yɛka no ɔbrɛ. Adwuma deɛ, borɔfo no anka sorrow work, ɔse sorrow, Twi no se se ɔbrɛ adwuma. The sorrow there doesn't mean in our language understanding sɛdeɛ yɛte aseɛ as far as sɛ ɔbrɛ adwuma Wɔanka soro work, wofa soro no meaning a, ɛnkɔre for work, ɛnyɛ work, ɛnyɛ job. Enti binom ka ntwi, wɔse ɔbrɛ adwuma deɛ, wɔmfa bi nka ho. N'adwene yɛ sɛ ɔbrɛ adwuma nti ɔbrɛ, kyerɛ sɛ adwuma a wɔyɛ a wɔbrɛ, wɔbrɛ yɛ adwuma deɛ, wonnya sika, na ɛyɛ Nyame nhyira na ɛma wonya sika. Ɛnyɛ saa na ɛte o, Twi kasa no na aka no saa ɛfiri sɛ yɛyɛ Twi no, ɛne borɔfo nyɛ pɛ. Wofa twi a, yɛwɔ twi dictionary a ne saa ɔbra adwuma no wɔakɔ cross check ahwɛ sɛ sɛ wɔka ɔbra adwuma a ɔpa akyerɛ sɛ. But now borɔfo English ɛɛ borɔfo dictionary na yɛwɔ enti ɔbrɛ adwuma ɛnyɛ as in English sɛ ɛɛ work ɛɛ tiredness sɛ wɔyɛ adwuma bere ɛnyɛ ɔno na ɔpɛ ɔte soro enti deɛ nti aka ne saa borɔfo wɔnkɔpɛ ne meaning a obi din abɛka ntwi, ɔkɔtena hɔ kan, ɔfa otwi no ne akoa bi di akyiri tiatia bi na ɔno nso ayere ne ho aka ntwi no te sɛ sɛ akɔdeɛ ɛgyina stage ɛrapo ne kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ biara nso ɔte rhythm ne bia ɛyɛ akoa yi bɛfrɛ no D Black aha maka ne din D Black sɛ wotie me a woyere ho ka Bible no gidigidigidi meanwhile so wɔkan no wonim sɛ reading doesn't call for studying reading ɛkɔɔlo for sɛ hwehwɛm wɔkan no wɔhwehwɛm ɔna ɛfɛ sɛ studying mo mo ready kɛkɛ read and study it not don't just read it enti sorry na ɛwɔ hɔ no mo akɔfa twi bible sɛ ɔsɛ ɔbrɛ adwuma therefore wokɔ tena ase kɔ yɛ mason adwuma wokɔ tena office kɔ tena computer ho type saa the whole day ne sika baa ɛna ɔsɛ yɛ ɔbrɛ adwuma daabi sorrow na ɛwɔ hɔ no except et seb except except Hebrew foɔ kasam na ɔmo ɛka ne saa

Magor, Magoa, me nnyɛ Potogini nti ma pronounce no yie a, sɛdeɛ mehu no na me pronounce akyerɛ wo. Ɛna Russian foɔ nso frɛ no Rob, Rope, ɛna Spanish foɔ nso frɛ no Pesa. Weinom nyinaa yɛ Soro ɛwɔ Brɔfo kasa mu, different countries sɛdeɛ wɔn si ɛbɔ no. Ɛna yɛn Abibifoɔ nso yɛka no Ɔbrɛ adwuma. Meanwhile so word no hyɛ wɔn work nso so. Enti nka deɛ ɛbɛka ne sɛ twii na ɛsɛ nka ɔka no ɔbrɛ deɛ ɔmfa bi nka ho. Ɛne ahwehwɛ saa ɔbrɛ korɔ no. Ɔbrɛ wɔ yɛ twii kasa mu no, ɛnkyerɛ sɛ wɔreyɛ adwuma a wabrɛ. Metumi yɛ adeɛ bi abrɛ. Sɛ meda a metumi brɛ. Menante a mebrɛ. Bi bɛtumi adidi ara na wabrɛ. Obi bɛtumi abɔ bɔɔl na wabrɛ. Ɛyɛ different. Obi tumi kɔ ntɔkwa na wabrɛ. Ntɔkwa yɛ ade pa. Enti saa soro no ɛwɔ na ɛyɛ sɛ ɔpɛ ne meaning. Enti soro no ɛwɔ hɔ no, Hebrew kasa mu yɛfrɛ no ɛsɛb no. Asekyerɛ nyinaa ne sɛ ɛɛ asekyerɛ yɛpɛ ɛsɛb no asekyerɛ wɔ Hebrew kasa no a yɛde twerɛɛ no. Ɔse earthen vessel means earthen vessel. Saa earthen vessel no wɔ hɔ no, vessel no yɛnim sɛ vessel deɛ ka container but ɛnyɛ container na ɛwɔ hɔ. Wobɔ hyɛ dictionary mu a, ɔde meaning bi a ɛbɛkyerɛ sɛ a person as a container of eh, qualities or feelings usually idle sorrow. Enti sɛ obi ɛte tebea bi mu a, saa tebea no ɔte mu no ɛyɛ abosom. ɛyɛ sɛnea ɔka ne kasa mu sɛ sikaduro no a ɔreka no gye sɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔnya sika ɛna wakɔfa idol wei bi anya sika sɛ ɔkɔfa idol wei no nya sika a ne idol no ɔreteete ne kwan bi so sɛ sika no a ɔno kɔpɛɛ no deɛ idol no so ɔnyɛ no n'ani ngye ho enti sɛ ɔnyɛ no deɛ idol no ɛde bɛyɛ no no dɛm sɛ deɛ boso no de bɛyɛ no no ɛno na yɛka no sɛ soro Kyerɛ sɛ no ho ɔkyerɛ bɛduru baabi koro ɔbɛka akyerɛ no sɛ nda one week ba bɛgye sika duro no bi ahwɛ ma wonim ɔbɛka akyerɛ sɛ nda one week one week na a wonda no woho bɛtɔ wo na wote kam na wokyi ne kurom kɔpem sɛ da bi anadwo anka wɔn bɛku no wɔkyi ne kurom na ɔnom eh, eh, drinks a ɛma ne nda saa deɛ na ɛfrɛ no sɛ soro enti saa wakɔhyɛ tebea bi mu nti ɔde vessel gyina hɔ maa no wakɔhyɛ tebea bi mu sɛ eh, wakɔpɛ biribi afiri bosom hɔ, ne bosom no reteetew. Teetee no a ɔtetew no na yɛfrɛ no soro. Wonnim asekyerɛ a, kɔbɔ hyem, ɔde bɛma wo. Afei nso, ɔsan kaa sɛ qualities kyɛ sɛ nneɛma a ɛretoto anaa now deɛ wo fam no ɛyɛ bad. Ɛyɛ bad. This call for sɛ wɔyɛ adwuma. Me ne wei kɔrɔfoɔ sɛ wɔyɛ adwuma. Enti saa understanding no na Hebrew kasa no gyina mu. Afei, dictionary, wei yɛ Bible meaning. Yɛnkɔ dictionary. Dictionary borɔfo, bor eh, African Bamuhyɛ ne Common Sense fa mu. Mowɔ dictionary, mommɔ nhyɛ mu. Anaa monhwehwɛ mu. Mohwehwɛ mu a, monhwehwɛ sorrow. Sorrow wɔ dictionary mu no, ɔse unhappiness. Ɔse unhappiness. W'ani ngye. W'ani ngye yɛ kyerɛ sɛ woayɛ adwuma abrɛ. Bi yɛ adwuma berɛ a ɔyɛ adwuma no na ɔreto nnwom, n'ani agye. W'ani ngye, ɛyɛ adwuma a ɛyɛ abere. Nti kyerɛ sɛ ɔte hɔ no kyerɛ sɛ wo ho ntɔ wo. Ba a bɛgye sikaduro no bɛnim. Wɔn ho ntɔ wɔn. Comment baako a bi mae sɛ yɛnni sikaduro wɔ hɔ. Wonni sikaduro afa. Kyerɛ sɛ woahu nipa. Kyerɛ sɛ wa, ɔ, ɔyɛ intellectual dishonesty. Ɔnim de nso ɔresɛe de. Ɔnim nso ɔmpɛ. Ɔkɔ, ɔtry sɛ ɔmfa deɛ ɔnim no. Ɔnka deɛ ɔnim no. Sikaduro no a yɛate. Ntsi wɔn a wɔfɔw so pɛ sika, wɔfura wɔn sika mu no, bosoe no bɛma no adeɛ bi a ɔsɛ ɔnyɛ, ade korɔ no a ɔnyɛ no n'ani nngye ho, kɔku maame, kɔfa wo ba bla, kɔku wo yerɛ, fa mogya bla, sɛdeɛ mpemfoɔ sɛdeɛ ɛkɔ so Ghana yɛtwitwa nnipa hyɛ fridge mu no ara, saa adeɛ no n'ani nngye ho but wohunu a wodwene sɛ n'ani gye, ne mu n'ani nngye. Saa sorrow no na ɔse sɛ Nyankopɔn deɛ sɛ ɔno hyira wo na ɔma sika a, ɔmfa bi mma wo asɛ woda wo ho ntɔ wo asɛ kɔfa asumasi bra, Asɛ ndidi sei ndi aduan wei ndware three days ɔno bi no ɔsɛ ɔnfa bi nka wo ho nti wobɛdi sika no ama wo ho atɔ wo saa soro no na bible ɛka ne afran bɛ mu hyɛ nti aseɛ wakɔfa sɛ ne common sense fam fo abɛ bɛma common sɛ wa means interpretate no na soro no kɔ type in google ne pɛ ne mini nɛ wo mpɛ wo te wɔ sɛ wa means interpretate no wo pɛ ne mini na bɛhu sɛ ɔmboa Soro nyɛ sɛ woayɛ adwuma abrɛ, woayɛ adwuma abrɛ a nka bɛka sɛ ɛ na na mmom the tiredness of work God doesn't add it sɛ woyɛ adwuma abrɛ no Nyankopɔn ne mfa nka ho ɔde bɛba mmena mu ɔse soro soro no kɔpɛ ne borɔfo a ɛne meaning a wompɛ nti soro meaning ne sɛ w'ani ɛngye afei so ɔse ɛyɛ sɛ ɛɛ wowɔ in a ɔn ɛɛ instance kyerɛ like instance naa w'ani ngye adeɛ no baa instance that means sɛ sika no gye aa w'ani ngye sikaduro no wokɔ pɛɛ a w'ani ɛnyɛ dɛ ɛngye ho. Yɛntoa so yɛsan hwɛ dictionary naa meaning a ɔsɛ yɛsan ka no sɛ to feel or express grief to feel grief over and to mourn. or regret kyerɛ sɛ sika no a wakɔgye no wapo sikani no a wayɛ no sesei wonyɛɛ koraa nka wompɛ ba bɛgye sika duro adu baabi a ɔpɛ sɛ ɔgyae ɔmo gyaa na ɔmo bɔ dam no ɔmo gyaa na ɔmo wu ntɛm no deɛ boso no pɛ no sɛ wamfa mmaa na wahyɛ aseɛ bɔ ne dam wahyɛ aseɛ ku no saa soro no na ɔsɛ ɔmfa bi nka wo ho na amu ɛnyɛ sɛ wakɔyɛ adwuma berɛ o tom Abraham Bamuhyie wabɔn te aseɛ because nka nim adeɛ anka wɔnkasa wɔnkasa asɛm wei ntoa kristofoɔ so bible so bible naa na apɛ sɛ o misinterpret no na no yɛ eh, the bible is full of errors wonnim deɛ wɔkeka wonte ase ase is full of error nti soro na ɛwɔ hɔ no yɛ sɛ woayɛ adwuma ɛ eh, wakɔpɛ sika sika no akɔpɛɛ no eh, in a bad way wapere na apɛ sika no that means sika duro na wakɔgye wakɔfrɛ sika no mu a wokɔfe ne sika firi w'anum ɛba woda Wode wokɔ ma boso no mogya ne sika bɛgu wo dan mu. Saa adeɛ no bi na ɔsɛ ɛbɛdu baabi, w'ani ɛngye ho, wobɛpo, wobɛbrɛ wɔ saa adeɛ no ho. Ɔno na ɔsɛ ɔnyame ma sika deɛ ɔmfa bi nka wo ho. Enti te saa quotation no ase. Enti wo a wonte ase no, bosoro no hyɛ Google. Google bɛma wo meaning. Ɛmfa adwumayɛ ho brɛ da. Google bia no a, Google yɛ baako pɛ. Google a ɛwɔ phone biara so ɛnka nkyerɛ sɛ ɛsɛ woayɛ adwuma abrɛ, daabi. ɛyɛ mo na mo akɔkan Twi no, ɛna Twi no kan mo nte aseɛ na mode ɛbɛhyɛ yɛ Bible no sɛ Bible no boa. Daabi. Bible no mboa, ɛyɛ borɔfo kasa, kɔ na kɔpɛ n'asekyerɛ. Enti ɛyɛ sɛ woakɔgye sikaduro anaa woakɔgye sika bi anaa woafa so akɔyɛ akɔnya sika a ɛnyɛ Nyankopɔn ne nhyira. Na woakɔnya sika no ɛna wɔɔbrɛ wɔ sika no a woanya no mu, wonda. Wo sɔre a na ɔne nam sɛ bɛ sɛ wo da bɛwu. Wo sɔre a ku o fa apemfoɔ bra. Wo sɔre a fa akwadaa bra. Saa adeɛ no a wɔreyɛ no na wo sɛ wɔrepo wɔ ho. Like wo a regret it anaasɛ unhappiness w'ani nngye saa sika no a w'anya no ho. Na ɔse Nyankopɔn adeɛ maa bi a w'an regret it. W'ani bɛgye saa ara. Wo bɛdi ama ho atɔ wo. Yɛrepɛ Nyankopɔn ne nhyira na mmom ɛnyɛ wiase nhyira. Saa na quotation no ɛbaa kyerɛ. Enti yɛahu sɛ Dɔkta Dan Owusu-Asian ma ɛnti nyɛ na mmom afrɛ no mmamu hyee na ati. Wo a wotie me a so still wonte aseɛ no, Soro ne na ɛconfuse nipa, bɔhyɛ Google wobɛnya ne meaning. Nyame nhyira wo, mɛsan ahyia wo episode five ɛso. Walking in the light TV so na wo yi, share, subscribe, like ɛna leave comments. Woyɛ saa die wei a. Nyankopɔn na Obehyira wo. Wubehu nɔkorɛ no, na nɔkorɛ no ama woayɛ ɔgyefoɔ. John seventeen seventeen sɛ, Sanctify them with truth, your word is truth. My name is Brother Opon Junior Gilbert. Meet me on episode four. God bless you. Bye bye.